Үтүө күннээн күндү үөрэнээччилэр, бүгүн биһиги тылы сайыннарар дьарыкпытыгар үс хоһооннорун туһунан кэпсэтиэхпит. Үс хоһооннорун биһиги өбүгэлэрбит былыр-былыргыттан айан уһун сыллар үйэлэр тухары чочуйан бу биһиги күммүтүгэр диэри ити улахан культурнай өй-санаа философскай баайбыт тиийэн кэлбит онон биһиги этэбит өс хоһооно диэн норуот ох тыла Бүгүн биһиги бу биэс үс хоһоонун туһунан кэпсэтиэхпит. Кинилэр бу биһиэхэ хайдаҕар чугас курдуктар уонна мантан төһө баҕарар өйү-санааны таһаарыахха сөп уонна бу бэйэбитигэр элбэх араас саҥаны арыйыахпытын сөп диэн толкуйдаатым. Бастакы өс хоһооно ынах маҥыраһын билсэр, киһи кэпсэтэн билсэр диэн. Көрдөххө, сүрдээх судургу гынан баран, бу манна дьүөрэлии өссө биир атын өс хоһооно баар. Ойуурдаах куобах охтубат диэн. эбэтэр ити ис хоһоонун иккис аҥаара дьонноох киһи тутайбат диэн. Эһиги билэҕит бу билигин даҕаны бу дьаҥ кэмигэр урукку даҕаны дьонтон киһиттэн сомоҕолоһууну, күүстээх санааны тулуйууну ирдиир кэмнэригэр бу түмсүү уонна сомоҕолоһуу элбэх дьыаланы быһаарбыта, элбэх киһи дьылҕатын быһаабыта, элбэх аҕа ууһун эмиэ бу күн бүгүҥҥэ диэри илдьэ аҕалбыта диэн биһиги этиэхпитин сөп. Инньэ гынан бу ол саамай бастакы кэрдииһэ Киһи киһини кытта кэпсэтиитэ. Кэпсэтииттэн туох үөскүүрүй? Кэпсэтииттэн алтыһыы үөскүүр. Алтыһыыттан араас өй-санаа, толкуй үөскүүр. Алтыһан, дьон киһи алтыһан, киһи бэйэтин доҕорун булар. Дьон киһи алтыһаннар ыал буолаллар. дьоннор уонна бэйэ-бэйэлэрин кытта алтыһаннар араас дьоһун бырайыактары, саҥа сонун санаалары уопсайынан бэйэлэрин сайдар суолларын тобулаллар диэхпитин сөп. Инньэ гынан онно саамай бастакы көрдөххө туох даҕаны уратыта суох боппуростуой өйдөбүл, бу киһи киһини кытта кэпсэтиитэ диэн. Эн төһө кэпсэтэргиттэн, төһө дьону киһини кытта билсэргиттэн, алтыһаргыттан олоҕуҥ отон ханнык эрэ түгэнэ сайдыыта диэхпитин сөп тутулуктаах. Биллэн турар, дьону киһини кытта кэпсэппэт сабыылаах дьоннор диэн эмиэ бааллар. Ыла-тоҕо кэпсии сылдьыбат, санааларын эмиэ ылылар даҕаны оннук ыһан кэбиспэт дьоннор. Ол дьон ол аата куһаҕан дьон диэн буолбатах. Ити алтыһыы арааһа сүрдээх элбэх. Кэпсэтии диэн отон билигин эһиги ону тугунан бу социальнай ситимнэр нөҥүө олох билбэт киһитин кытта эмиэ алтыһыаххытын сөптөөх үйэтэ тиийэн кэллэ. Холобура, хакаларга дьон киһи тиийэн кэллэҕинэ киниттэн бу дорооболоһуу сиэрэ хааларга наһаа интэриэһинэй. Киирбит киһи дьиэлээхтэр туох сонун диэн дорообо диэн тылыннылар да туох сонун диэн киирэр. Онуоха дьиэлээхтэр үгэс быһыытынан суох диэхтээхтэр. Оох сонун суох дииллэр. Дьэ, ол кэнниттэн биирдэ бу кэпсэтии саҕаланар. Ол кэпсэтии ханна тиийиэҕин ол кэпсэтээччилэр да билбэттэр, ону истэн олорооччулар даҕаны билбэттэр. Ол курдук, бу кэпсэтии сахаларга үрдээх улахан суолталаах уонна наһаа дириҥ ис хоһоонноох. Ол туһунан бу ис хоһооно эбит, ынах маҥыраһын билсэр диэн, киһи кэпсэтэн билсэр диэн. Сөп, иккис үс хоһооммут «Баай оҕото бардам, тот оҕото дохсун» диэн. Бу маны мин хаҥалыы эһиэхэ ырытан биэриэхпин баҕарабын. Бу сэбиэскэй кэмҥэ үөскээбит, хата сэбиэскэй кэм буолуо да, били кылаассабай охсуһуу кэмигэр, баайын-дьадаҥы диэн арахсыы кэмигэр үөскээбит үс хоһооно диэн буолар. Ол гынан баран Манна арыый атыннык эмиэ көрүөххэ сөп. Өй-санаа таһымынан бу өс хоһооно онно туох уратылааҕый? Бастатан туран, баай диэн кимий, тот диэн кимий? Байан хаалбыт киһи, тотон хаалбыт киһи диэн. Кими этиэхпитин сөбүй биһиги? Өй-санаа өттүнэн. Бииринэн этиэхпитин сөп, бу туохха даҕаны наадыйбат, бэйэтин иннин эрэ көрөр, ону даҕаны хороҕор кыайан көрбөт курдук туттар. Инньэ гынан бу олохтон тотон хаалбыт киһи диэн. Наһаа үрдээх этии буолан баран оннук көстүү оттон биһиэхэ билигин ити эмиэ киирээри курдук гынар дии. Тулаҕытын өйдөөн көрүҥ, ити ханнык дьоннор билигин бу интернет эйгэтигэр, социальнай ситим эйгэтигэр сүүһүнэн тыһыынчанан буолуо да, мөлүйүөнүнэн араас киһини бэйэлэрин бу страницаларыгар түмэллэрий, онно тугу көрдөрөллөрүй, дьон онуоха тоҕо наадыйан турда эмискэ диэн иччи элбэх киһи диэн. Оччону бу ити дьоммутун биһиги бу норуот таһымынан куруук токуйдуохха наада. Норуот таһымыгар тугу эмэ оҥорор кыахтаах дьон туох дуу диэн. Ону ол ити эмиэ дьээбэлээх тугунан харчы иҥин өттүнэн буолбатах норуоту барытын хайдах хаччылыахтарай суох буоллаҕа дии биир эмэ киһиэхэ ити көмөлөһөллөр иҥин дииллэр ол туһунан эмиэ тохтуубут биһиги ахтан аһарабыт холобура эмтэнэ бараары гыммыт киһиэхэ иэдээҥҥэ кыһалҕаҕа түбэспит киһиэхэ манна биллэн турар биирдиилээн эмиэ ити дьоммут көмөлөһөллөр ол биллэн турар үчүгэй буоллаҕа дии айыы киһитэ аһыныгас күн киһитэ көмүскэс диэн буолар. Ол гынан баран, бу кинилэр һити курдук гынаннар биһиги дьэ ол мөлүйүөн иһигэр баар сүүһүнэн тыһыынча ахсааннаах кинилэр подписчиктарын ахсааннарыгар баар дьону биһиги өйбүтүн-санаабытын бу дьон сайыннараллар да уһуох дуу? Биһиги кинилэртэн бу биһиги бэйэбит олохпутугар сыһыннаах туох үчүгэйи ылабытый кинилэртэн? Өйбүтүн сайыннарар, бэйэбитин киһи быһыытынан, уолаттары уол быһыытынан, кыргыттары кыыс быһыытынан сайыннарар өй-санаа өттүнэн туох саҥаны кинилэр биһиэхэ биэрэллэрий, туох үйэлээҕи биһиэхэ биэрэллэрий? Мен санаабар инник ыйытыыны туруорар сөптөөх. Онтон киһи бэйэтэ түмүк оҥостуон сөп. Дьэ ол оннук гынаннар кинилэргэ били нууччалыы такая ситуация успеха диэн үөскүүр ситиһии түгэнэ тиийэн кэлэр. Ол тиийэн кэлэригэр кинилэр бу мин суолум сөптөөх эбит уонна маннык сайдан барар эбиппин диэн инньэ гынан сорох ардыгар ити олохтон тотуу баран хаалар. олохтон тотуу баран хаалар. Ол дьоммут онтон ол бүтэр тиһэҕэр биир ханна эрэ түбэспит буолаллар, тоҕо диэтэххэ ол туох эрэ түргэнник кэлбит буоллаҕына, үрүү оннук буолар дии. Туох эрэ түргэнник кэлбит буоллаҕына, оннук дьэ түргэнник барар. барыта аа-дьуо саас-сааһынан диэн хаха өйдөбүлэ отонноотоххо оҥоойук туолар диэн эмиэ ити хаха өйдөбүлэ иннинэн хаха уопсайынан олох сайдыытын аа-дьуо барарын сөбүлүүр бу ол туһунан өс хоһооно буолуохтаах диэн ити мин эһиэхэ тустуубун этэбин тоҕо диэтэхэ олохтон топпут киһи бардам буолан турар олохтон топпут киһи дохсун, бу кыра-хара дьону утары көрбөт, туох эрэ улахан баҕайытык сананар буолан хаалаллар. Хомойуох иһин, ити олор истэригэр хахалар да бааллар. Дьэ гынан бу өттүн бу эһиги ити эйгэ иһигэр сылдьар дьон эмиэ толкуйдаан көрүҥ диэн ити толкуйдуургутугар эттим. Онтон уруккуттан үөрэтиллэн кэлбит тиэмэннэн Бу өс хоһооно баай оҕото бардам, тоту оҕото дохсун диэн. Бу кыһалҕаны билбэт киһи диэн. Кыһалҕаны билбэт киһи ол кыһалҕалаах киһини өйдүүр кыаҕа суох диэн ис хоһоонноох. Сөп үһүс өс хоһооно буоллаҕына көтөр өҥүнэн, киһи өйүнэн диэн. Манна көрүҥ эрэ киһини утары көрөн туран биһи хаһа ханнык түгэҥҥэ этэбитий? Бу өйдөөх киһи эбэтэр билиилээх киһи диэн туох атыннаахтар ити өй уонна билии диэн өйдөөх киһи диэн уонна билиилээх киһи диэн тугу эрэ билэр киһи тугу эрэ өйдүүр киһи диэн мен санаабар бу билии диэн бу бэйэҥ хантан эрэ ааҕан көрөн истэн билбитиҥ ол билии буолар буолуохтаах онтон өй диэн эйиэхэ бэйэҕэр баар тугу эрэ маннык өйдөөн, толкуйдаан таһаарбытыҥ ол өй буолар буолуохтаах диэн мин саныыбын. Инньэ гынан бу көтөр өҥүнэн баай, киһи өҥүнэ өйүнэн баай диэн ити ол иһин ити көтөрү кытта маннык параллелируйбут буолуохтаахтар. Тоҕо көтөрүҥ оттон өҥө өҥүн бэйэтэ талбат буоллаҕа дии. төһө даҕаны атын өҥөй көрө сатаабытын иһин кини көтөрүн өҥө иһин биир уларыйбат. Онон киһи өйө эмиэ чахчы ытыы өйдөөх киһи буоллаҕына онтуката ханан эрэ иһин биир төлө көтөн тахсыахтаах, оччоҕуна бу талаан да диэхпитин сөп. Киһи талаана. Киһи талаанын ол аата ылыныахтаах уонна сайыннарыахтаах диэн Өйдүүбүт уонна биллэн турар, саамай сүрүнэ ол талаанын дьон киһи туһугар, бэйэтин омугун туһугар онно хайыһыннарыахтаах диэн. Бу ол туһунан өс хоһооно. Үһүс өс хоһооно. Сөп. Үрдээх интэриэһинэй өс хоһооно маннык баар. Уол оҕо төрөөтөҕүнэ суор үөрэн диэн. Кини тоҕо үөрэрий, уонна тоҕо суор үөрэрий, уонна тоҕо уол оҕо төрөөтөҕүнэ диэн үс ыйытыы. Бастатан туран, манна биллэн турар, ол булчут киһи төрүүр уонна оттон бултаатаҕына ол булдуттан, холобура куобахтаатаҕына ол туһаҕыттан суор ылан били тугун иһин хайытан сиир, хараҕын оҥон сиир. Ити Николай Лугинов суор диэн кэпсээнэ баар дии чуйун баҕайы. Мин сэһэн да диэхпитин сөп. Ол айымньыттан биһиги көрөн билэбит, онно куобарас баарын. Онтон дьэ өссө иһигэр киирдэхпитинэ, ити айымньыга тирэҕирэн эттэхпитинэ, суор бу төһө өр олорор Кини төһө уһун үйэлээҕий? Соор үйэтэ хас эмэ сүүһүнэн сыл барыан сөп. Үс сүүстүү сыл барыан, ону да куоһарыан сөп. Ол аата билигин олох кырдьаҕас биир эмит суор бу саха иһиригэр баар буоллаҕына, ол былыыр-былыр Түөрт сүүс саһыл анараа өттүгэр Тыгын манна баар кэмин бу Дьокуускай куорат саҥа тутуллан эрэр кэмин ону өйдүүр-суордар билигин даҕаны баар буолуохтаахтар диэн биһиги этиэхпитин сөп. Оннук уһуннук олорор, суор. Ити биир тураахтан атына диэн киниэнэ ол, сааһынан Ити курдук, онтон уол оҕо төрүүрүгэр кини ол кырдьаҕас суор тоҕо наадыйарый, тоҕо ону истэн билэ сатыырый уонна онтон тоҕо үөрэрий? Саамай сүрүнэ, боростуойдук эттэххэ, бу уол оҕо бииринэн бу хара тыаны иччилиир диэн. Ол аата биһиги иччи өйдөбүлүгэр манна тахсан кэлэбит. Иччи буолуу диэн, арыый бааһынайдаан эттэххинэ, хаһаайын буолуу диэн. Хаһаайын диэн ол аата бу барыта миэнэ маны кимиэхэ да биэрбэппин диэн буолбатах. Эн хаһаайын быһыытынан бу сиргин сайыннарар буоллаххына, уопсайынан бэйэҥ эйгэҕин сайыннарар буоллаххына, ол ааттанар эбит. Иччи буолуу уонна хаһаайын буолуу диэн. Кини үчүгэйин куһаҕанын тэҥҥэ ылынар буоллаххына, ону кытта тэҥҥэ сылдьар буоллаххына, ол ааттанар эбит иччи буолуута диэн вата бу биһиги уолаттар аҕа быһыытынан да ону чуолкай өйдүөхтээхпит оттон кыргыттар бу ийэ буолаары сылдьар дьон ийэ буолар аналлаах дьон ол уол оҕо төрөөтөҕүнэ тоҕо суор үөрэрин ол курдук ылыныахтаах эбиккит уонна уолгутун ол Эн бу маннык хаһаайын буолуохтааххын, иччи буолуохтааххын диэн оннук өйгө-санааҕа иитиэхтээх эбиппит. Сөп уонна бэһис, үс хоһооно туттуоҥ иннинэ толкуйдаа, кэрдиэҥ иннинэ кээмэйдээ диэн. Отун судургу оҕус нууччалыыга эмиэ ханыылыы манна туохтаах үс хоһооно баар, чахчы тугу эрэ гыныаҥ иннинэ оҥоруоҥ иннинэ толкуйдаан баран туох сахалар уопсайынан толкуйдуулларын наһаа сөбүлүүллэр мин ол иһин ити бэйэм теориялаахпын кыһын өттүгэр бу ыйдар ааттара баар дии алтынньыттан саҕалаан олунньуга тиийэ Билин да бұл өссө бу балаҕан ыйым дьиҥэр бииһинньик диэн буолуохтаах диэн туохтаах теориялаах. Ол тоҕо ахсаан аатынан ыйдары ааттаабыттар диир буоллахха, чахчы бу саха толкуйдуурун көрдөрөр дии саныыбын уонна Ол толкуйа бу ханна-ханна киирэрин, туохха тиэрдэрин, ол аата бу туттуоҥ иннинэ толкуйдаа диэн тугу эрэ туттуоҥ, оҥостуоҥ иннинэ бу төһө үйэлээх буолуоҕай, кимиэхэ наада буолуоҕай, мин кэннибитэ маннык ким көрөн хаалыаҕай, эбэтэр урут оҥоһуллубут туох эрэ баар буоллаҕына мин маны хайдах тупсарыахпын сөбүй диэн. Эмиэ бу киһи сайдыытын туһунан, технология сайдыытын туһунан өс хоһооно. диэн сөп бүгүн буоллар сорудах маннык биики домох диэн туох баарын сайт баарын билэҕит манна киирэҥҥит үс сөбүлээбит өс хоһооҥҥутун тэтэрээккэ устан ылаҕыт уонна суолтатын бэйэҕит хайдах өйдүүргүтүнэн быһаараҕыт Манан биһиги бүгүҥҥү дьарыкпыт түмүктэнэр, көрсүөххэ диэри